Haia, shwmae, Gareth dw i, a dw i newydd orffen y mlwyddyn gynta' i'n astudio addysg ym Mhrifysgol Caergrawnt, lle dw i'n aelod o Goleg Robinson. Dw i'n dod o Gaerdydd yn wreiddiol, es i ysgol Plas Mawr yn y ddinas. Ar gyfer Lefel A nes i astudio Hanes, Saesneg, Drama a'r Bac. A nes i ddewis astudio addysg yn Brifysgol Wel i fod yn onest, o'n i ddim rili'n gwybod be o'n i isie astudio. O'n i'n gwybod bod gennai diddordeb yn addes- addysg, ond o'n i ddim yn siŵr be o'n i actually isie neud yn y brifysgol. Ond wedyn, pan o'n i'n chweched, nath yr ysgol gymryd ni i fatha diwrnod agored Oxbridge yn y Liberty Stadium yn Abertawe, a o'dd loads o darlithoedd gwahanol ar gyfer pob pwnc ma' nhw'n neud, A oedd un ar yr amserlen ar gyfer addysg, a o'n i fel, o ma hwnna'n swnio'n ddiddorol, o'n i mewn stafell tai, o'n i ddim ond ryw deg o'n i fan'na, a oedd y cwrs jyst yn swnio'n berffaith i fi, yn union be o'n i'n edrych am, felly yym yn sgil hwnna nes i ymgeisio, a felly dyna pam bo' fi'n neud addysg. Ma' strwythur y cwrs yn aros tua'r un peth ar gyfer y tair flwyddyn, sef tua fifty percent addysg craidd a wedyn fifty percent pynciau trywydd trac a ma' hwnna'n neis 'c'os dych chi'n gwybod lle ydych chi am yr holl amser dych chi fan hyn rili sy'n dda. O ran dysgu y dysgu ei hun ma' rhan helaeth y dysgu'n digwydd yn yng Ngholeg Homerton sef yn hanesyddol dyna oedd yy coleg hyfforddi athrawon y brifysgol, mae fy nawr yn coleg llawn, ond mae lot fawr o'r myfyrwyr sy'n astudio addysg yn mynd i Coleg Homerton a mae lot o'r darlithioedd a supervisions yn digwydd yn fanna. Dw i'n bersonol ddim yn mynd i Coleg Homerton, dw i'n Robinsons i ochr arall y ddinas, sy'n golygu tan fi'r unig un yn fy mlwyddyn i yn coleg sy'n astudio addysg ond ma'n yn ok cos ma' jyst yn golygu bod gennyf fi mwy o reswm i neud ffrindie da efo pobl ar y cwrs sy ddim yn yr un coleg a fi, sy'n neis. Ond ie, ma' rhan fwyaf o'r dysgu yn digwydd fan'na a ma' hwnna drws nesa wedyn i'r ysgol addysg, y faculty, sydd drws nesa i goleg Homerton. Un peth arall i nodi am y cwrs yw mae lot o pobl weithiau'n gofyn os taw cwrs hyfforddi ymarfer dysgu yw e i hyfforddi i fod yn athro. Yy na, dyw'r cwrs ddim yn hyfforddiant i ddysgu mewn ysgol, jyst gradd academaidd mewn addysg yw hi, felly os ych chi eisiau mynd i ddysgu Fysech chi gorfod neud PGC, ymarfer dysgu, ar ôl graddio, ond be sy'n grêt yw mae'n golygu fedrwch chi mynd mewn i unrhyw trywydd o waith ar ôl astudio addysg. Yym, dyw e ddim yn limitio chi i gorfod gweithio mewn ysgol, sy'n grêt. So mae 'na lwythi o bethe dwi'n caru am y cwrs addysg. Swn i'n deud falle ta fy hoff beth yw jyst yr amrywieth dych chi'n cael o fewn y cwrs. Ma' fe rili fel astudio saith neu wyth pwnc Humanities ac Arts ar yr un pryd, jyst bod chi'n neud nhw o dan yr ymbarel addysg. So blwyddyn yma yn unig, dwi 'di astudio, wel yn amlwg, llwyth o llenyddiaeth Saesneg a drama, ond hefyd pethe fel elfennau o seicoleg, athroniaeth, hanes a cymdeithaseg hefyd, a dwi'n caru hwnna achos dwi wastad 'di bod yn person efo Yym, diddordebau rili eang o ran astudio ac yn gyffredinol am yr ffaith bod fi'n gallu sort of dablo yn yr holl yym elfennau gwahanol yma o astudio academaidd jyst mor cŵl i fi a'r ffaith bod nhw gyd yn cysylltu mewn rhyw ffordd efo addysg dwi jyst yn gweld hwnna'n rili rili grêt. Felly os dych chi awydd Ymgeisio i'r Brifysgol i astudio Addysg, mae 'na tipyn o gamau i chi gymryd i wneud hynny. Yn amlwg, y cam cyntaf yw i lenwi'ch ffurflen UCAS chi ar-lein, ac ar eich ffurflen UCAS chi, ar gyfer ymgeisio am unrhyw pwnc yn y Brifysgol, dych chi'n ymgeisio i goleg penodol, neu os dych chi eisiau fedrwch chi wneud open application i'r brifysgol lle maen nhw'n aseinio chi coleg. Swn i'n dweud does dim lot o bwys pa coleg dych chi'n ymgeisio i, peidiwch gorfeddwl y peth gormod, mae pobl yn poeni weithiau am hwnna ond mae gen pob coleg eu cryfderau a'u gwendidau, mae pob un yn neis rili ar ddiwedd y dydd, so swn i ddim yn poeni'n ormodol am hwnna. Ond dych chi'n ymgeisio yn benodol at y coleg, ac yn amlwg fydd eich datganiad personol chi hefyd ar y ffurflen UCAS. Wedyn, dych chi'n llenwi ffurflen SAQ yy ar gyfer sy'n mynd at y brifysgol yn benodol, a ma' hwnna'n fwy o manylion sy'n mynd at Caergrawnt ei hun. Wedyn, os dych chi'n llwyddo, gewch chi gynnig am gyfweliad yn y Brifysgol a fydd hwnna tua mis Rhagfyr a ar diwrnod y cyfweliad, wel be ges i anyway oedd cyfweliad tua hanner awr a wedyn arholiad hefyd ac yn yr arholiad oedd gofyn i fi sgwennu un traethawd lle cefais i ffynhonnell a wedyn cwestiwn a wedyn oedd gofyn i fi jyst sgwennu am rhyw rhyw issue cyfoes o fewn addysg gan ddefnyddio a gan gyfeirio at y ffynonell yma. Na sôn fwy am hwnna mewn munud. Ond ar ôl wedyn cyfweld a gwneud eich arholiad chi, tua mis wedyn, uh, Wnewch chi falle cael cynnig a yn y cynnig wedyn gewch... wnewch chi glywed beth sydd angen i chi gael i gyrraedd y brifysgol. Yn gyffredinol, wneith y brifysgol gofyn i chi gael A seren a dau A ar gyfer lefel A. Yym, ond mae werth nodi, weithiau maen nhw'n benodol ar gyfer pa pwnc sydd angen cael yr as arno mewn sefyllfa fi er enghraifft, o'n i'n astudio addysg, na, nid addysg, eh, drama, Saesneg a hanes, a nathon nhw dweud yn benodol fod angen i fi gael A seren yn naill ai Saesneg neu hanes, nid drama, so ma' hwnna'n rhywbeth werth nodi. A wedyn os yw pob dim yn mynd yn iawn, gewch chi'ch canlyniadau chi a fyddwch chi'n dod i'r brifysgol. O ran tips ar gyfer ymgeisio ac ar gyfer y cyfweliad ag ati, yym, 'swn i'n dweud y prif peth yw peidiwch poeni yn amodol am y peth, yn enwedig o ran y cyfweliad a'r arholiad, achos fi'n credu yn enwedig efo pwnc fel addysg, Rhan helaeth i ni yng Nghymru swn i'n tybio. Dyn ni heb astudio addysg fel pwnc yn ysgol naddo. Dyn ni 'di bod i ysgol a dyn ni 'di profi addysg fel disgyblion a fel myfyrwyr ond dyn ni heb astudio fe fel pwnc academaidd. Felly does dim disgwyl bod chi'n mynd mewn yn expert yn y yn y pwnc yn barod. Ma' nhw'n gwbod hwnna, ma' nhw'n gwbod bo' chi fan'na i ddysgu am addysg, nid i ddod mewn a gwybod pob dim amdano fe. Felly, 'swn i ddim yn dweud bod rhaid i chi boeni yn ormodol am yy or-baratoi am y cyfweliad ac am yr arholiad. So fi'n dweud ma'n bwysig jyst bo' chi'n... Y peth pwysica yn y cyfweliad yn enwedig yw bo' chi jyst yy yn ymlacio, fi'n gwbo ma'n galed ond bo chi'n ymlacio a bo chi chi yn ymddwyn fel eich hun a bo chi'n siarad yn naturiol yym ma' nw'n mynd i ofyn i chi tipyn ma' siŵr am eich datganiad personol so jyst gwnewch yn siŵr bo chi'n gallu siarad yn dda am bob dim dych chi'n trafod ar eich datganiad personol bo pob dim yn gywir ac yn wir ac yn pethe dych chi'n gyfforddus yn trafod. Yym, a wedyn falle gewch chi cwpl gwestiynau caled, yym, ond peidiwch poeni amdanyn nhw, maen nhw, maen nhw isie'ch herio chi, so peidiwch poeni bod chi falle mynd i ddweud rhywbeth anghywir, y peth pwysig yw bod chi'n gallu ateb mewn rhyw ffordd, felly, so fi'n dweud y prif cyngor fedra i roi o ran y cyfweliad ei hun yw jyst Atebwch pob cwestiwn efo rhywbeth a peidiwch poeni yn amodol bo chi'n dweud y peth anghywir cos fydden nhw'n fwy impressed bo chi 'di roi ateb o gwbl, swn i'n dweud. Ac o ran yr arholiad, ma nhw'n profi yn fwy na dim jyst eich sgiliau sgwennu cyffredinol a'ch gallu chi i ymateb i osodiad ac i ffynhonnell yn ytrach na eto eich gwybodaeth penodol chi am addysg fel pwnc. Swn i hefyd yn deud falle bod e'n dda bod chi'n dod â'ch profiadau personol chi mewn, cos dych chi'n ddisgyblion sydd wedi profi system addysg Cymru am yr blynyddoedd diwetha', mae gennych chi llawer o brofiad o fod yn addysg. Sgwennwch am hwnna, siaradwch am hwnna, fydd yn rili ddiddorol iddyn nhw, yn enwedig gan bod cyn dipyn, dim llawer o gwbl, o ddisgyblion o Gymru yn ymgeisio i'r brifysgol o gwbl ond yn enwedig i astudio addysg. Fy diddordeb mawr efo nhw, dwi'n cofio yng nghyfweliad i, o'dd diddordeb massive ynddyn nhw efo fy addysg gyfrwng Gymraeg i a o'dden nhw rili ddim yn gwbo lot am y peth so fydd gennon nhw diddordeb mawr ynddo chi a'ch cefndir chi so jyst siaradwch yn onest am honna. Wedi dweud hynny, mae 'na wastad pethe fedrwch chi neud i'ch helpu chi. So fi'n dweud un o'r pethe pwysig fedrwch chi neud yw unrhyw cyfleon sy'n dod atoch chi, cymrwch nhw. Os o's digwyddiadau Rhwydwaith Seren, mynychwch nhw. Os dych chi'n cael cyfle i siarad efo myfyrwyr presennol neu i fynd i ymweld â colege, plîs gwnewch e, 'c'os ma' hwnna i gyd yn mynd i helpu chi dod i benderfyniad ond hefyd helpu chi efo ymgeisio. Hefyd 'swn i'n deud does byth dyw e byth yn brifo i neud chydig o ddarllen so fi'n dweud darllen darllenwch manylion y cwrs ar-lein bydd dolenni yn y bio at hwnna. So fi hefyd yn dweud os dych chi'n edrych am rhywle i ddechre o ran syniad o astudio addysg fel pwnc so fi'n deud rhywun dda i dechre efo o ran darllen yw Edrychwch lan John Dewey, mae e'n yym oedd e'n addysgwr ac yn yym athronwr addysgol rili rili allweddol a newch chi astudio fe lot ym mlwyddyn gyntaf a felly yym so fe'n rhywle dda i dechrau os oes gennych chi diddordeb mewn darllen i fewn i'r pwnc ychydig. cyn i chi ymgeisio neu cyfweld neu unrhyw beth felly. Cwpl o gwestiynau dwi wedi cael, dwi heb siarad am eto, um, na, na i sôn am nawr, so fi'n dweud, uh, lot o bobl yn gofyn i fi beth yw wythnos arferol fel ar gyfer myfyriwr addysg. O ran um, contact hours o ran orie dysgu a orie supervisions a orie efo eich cyd-fyfyrwyr yn ffurfiol, does dim lot gennych chi fod yn onest, mae pethau'n eitha chill. Yy blwyddyn yma oedd gennai wyth awr o ddarlithioedd yn gyfan gwbl, oedd gennai pedwar modiwl ym mlwyddyn gynta', gewch chi pedwar modiwl, dau addysg craidd a wedyn dau Saesneg a Drama, a wedyn ar gyfer pob modiwl oedd gennai un darlith dwy awr yr wythnos yn digwydd yng Ngholeg Homerton, drws nesa' i'r ysgol addysg. Yym a m- oedden nhw, ma' nhw 'di lledaenu mas, so fi'n siŵr fod gennych chi ryw dwy awr y dydd efo, ond dim pob un diwrnod o ddarlithioedd, wedyn fydd gennych chi falle un neu dau supervision yr wythnos a ma' nhw tua awr yr un a fydden nhw naill ai jyst yn chi a'ch yy a'r a'ch supervise eich athro, neu a falle un neu dau cyd-fyfyriwr arall. So, yn gyfan gwbl, falle gewch chi rhyw deg awr yr wythnos o ddysgu ffurfiol, ond wedyn yn amlwg, efo cwrs fel addysg, uh, mae lot o amser wedyn yn cael ei roed at ddarllen i baratoi at ddarlithioedd a dosbarthiadau, ond hefyd i baratoi at traethodau, a wedyn tipyn o amser yn sgwennu traethodau. Oedd genna i rhwng un neu dau traethawd yr wythnos. Blwyddyn yma, swn i'n argymell bod chi'n gweithio arnyn nhw'n gyson trwy gydol yr wythnos, bod chi ddim wastad yn gadw nhw tan y noson cyn. Dim bod fi wastad, ddim wastad yn neud hwnna, um, weithiau mae, mae hwnna wastad yn mynd i ddigwydd, ond So fi'n dweud, os fedrwch chi, y peth gorau fedrwch chi wneud yw rheoli eich amser chi'n dda, bod chi'n gwneud tipyn bach pob diwrnod ar eich traethorau chi, fel bod nhw ddim yn pailio fyny a fel bod gennych chi digon o amser i ymlacio efo'ch ffrindiau chi ac i fynychu unrhyw cymdeithasau, societies a jyst joio mas draw achos dych chi ddim jyst yn mynd i brifysgol er mwyn dysgu nadych, mae fe am y bywyd cyffredinol hefyd. Yym hefyd pobl 'di gofyn yn y gorffennol yym pa pynciau dylsech chi fod wedi astudio yn lefel A, so ni'n dweud rhywbeth arall sy'n grêt am addysg yw 'c'os bod e mor eang a 'c'os bod y tri trywydd gwahanol, ma' nhw yy ma'r ma'r ysgol addysg yn cymryd mewn disgyblion a myfyrwyr o o bob cwr gwahanol rili o o fywyd academaidd. Fel wedes i, nes i astudio hanes, Saesneg a drama, so Saesneg a drama, y ddau yn yn gyrsiau celfyddyd a wedyn hanes yn um, yn gwrs diniaethol. A so fi'n dweud bod y diniaeth, y diniaethau yn dda, yn gryf, yn, wnaeth nhw helpu efo astudio addysg, pethau fel hanes, deiryddiaeth, Ym gwleidyddiaeth, cymdeithaseg, addysg grefyddol. Swn i hefyd yn dweud mae'r celfyddydau yn gret, pethau fel Saesneg, Cymraeg, drama, cerddoriaeth. Ond hefyd, dwi'n nabod pobl sydd wedi astudio pethau fel seicoleg yn amlwg, ond hefyd pethau mwy gwyddonol, pethau fel yn symud mewn i maths a beioleg a cemeg a ffiseg. Does dim rili pynciau o gwbl sy'n eich eithrio chi o addysg, achos mae addysg yn cyffwrdd pob un pwnc mewn rhyw ffordd â'i gilydd, a dyna sy'n grêt. Felly, eto, swn i'n dweud, os dych chi'n ystyried astudio addysg yn y dyfodol ond dych chi eisiau dewis eich lefelau A chi, dewiswch y pynciau dych chi gorau arni a dewiswch y pynciau dych chi'n joio'r mwyaf, achos fyddech chi dal yn gallu symud mlaen i astudio addysg, achos fedra i ddim rili meddwl am unrhyw bwnc wneith eich atal chi rhag symud mlaen i astudio addysg, a dyna rhywbeth arall sy'n grêt am y pwnc. O ran fod yn yn Gymro yn astudio addysg ac yn Gymro yn Gaergrawnt, dwi 'di ffindo fe'n rili diddorol a buddiol. Dwi 'di gallu defnyddio fy mhrofiadau i fel Cymro Cymraeg o fynd i ysgol, cyfrwng Cymraeg yy mewn lot fawr o drafodaethau a traethodau hefyd, ma di bod yn rili ddiddorol a fi'n credu ma fe di roi persbectif rili unigryw i fi yn y pwnc ac yn y pwnc yna yma yn fwy na lot fawr eraill dwi'n meddwl achos ma fe mor allweddol i'r cwrs ei hun, fy mhrofiad i o addysg a ma fe'n profiad rili unigryw o ran y cyd-destun efo fy nghyd-myfyrwyr i a so dwi'n credu bod hwnna'n Dw- ma' hwnna 'di helpu fi'n fawr a ma' fe'n rili ddiddorol. Jyst i grynhau, swn i bendant yn argymell i unrhyw un sy'n ystyried ymgeisio i astudio addysg yng Nghaergrawnt. Mae'r cwrs yn hynod o ddiddorol, rili hwyl, newch chi cwrdd â pobl amazing, rili cyfeillgar, a ie, yn fy marn i, ma' fe'r cwrs gore' yn y brifysgol, a ma' fe bendant werth neud. A dylsech chi bendant ymgeisio, peidiwch teimlo bod chi methu ymgeisio, bod chi methu neud, dych chi yn gallu neud, pobl wastad yn meddwl bod pobl o Gymru methu neud, ond dyn ni yn gallu a dyn ni angen mwy o mwy o Gymru yma yn y brifysgol, felly plîs, plîs ymgeisiwch. Os gennych chi rhagor o gwestiynau o gwbl, croeso chi, croeso i chi gysylltu efo Rhwydwaith Seren neu efo ni yng Nghymdeithas y Mabinogi, sef Cymdeithas Gymraeg y Brifysgol. Dyn ni wastad yn fwy na parod i siarad efo unrhyw prospective myfyrwyr, felly plîs peidiwch hesiteitio